Җәй салган өлгерәбез. Сез алай да саф вкусымрак киенегез инде. Матур итеп киенәбез, матур итеп. Пакетта булган барсын да элергия дигән сүз түгел.

дома, дома. Молодцы, Эви, Инде. Хәзер шушы кешеләребезгә кыз, кыз булып, сезне яңа ел белән котлый, егет, егет булып Әби, әби булып һәм бәбәй, бәбәй булып. Ничек итеп котларлар микән? Бәбәй җылап. Авылдашлар сезне бәйрәм белән котлыйм. Эшегездә зур уңышлар, исәнлек, саулык, чирләмәгез. Яңа еллар белән.
Кадерле авылдашлар, Апалар, абыйлар, сеңлеләр, сезне якынлашып килүче 2016 елы белән минем ел әле маймыл елы белән тәбрик итәм. Тормышыгызда зур шатлыклар, кайгы хәсрәт килмәсен, илләр тыныч булсын, бергә-бергә яшәргә булсын. Әбекәйләр, бабакайлар, сезне яңа ел белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык әйттеләр инде. Нәрсә тагын телим инде? Шушылай мин сымак яшәреп торыгыз инде.

Яңа ел бәйрәме ул безнең еллык нәтиҗәләр ясау бәйрәме. Чыннан да, менә 2015 нче ел нәрсәсе белән безнең истә калды, безнең күңелләрдә эз калдырды соң? Фермаларыбызда Авылыбыз хезмәтчәннәре тырышып көч куялар. Авыл җирлегендә хәр оешмада безнең хәр оешмабыз эшли. Балалар бакчасында, мәктәптә балаларның шот авазлары яңгырый. Һәм барлык оешмаларыбыз кулны кулга тотышып, бердәм итеп авыл хезмәтчәннәре өчен, авыл җирлегендәге кешеләр өчен без көч куябыз. Менә безнең бар тырышлыгыбыз, бар уңышларыбыз безнең бердәмлегебездә. Чыннан да, без менә бер, бердәм булып, бергә булганда гына, без менә шушындый якты, матур клубларда утыра алабыз, шулай елмаеп, менә ничә сәгатьләр буена без бәйрәм итә алабыз. Чыннан да, бу безнең эш нәтиҗәсе. Инде менә барыбыз да исән-саулар булыйк. 2015 нче елны без бик матур уздырдык, инде 2016 нчы елга да шушы уңышлар белән аяк басыйк. Һәм инде, әлбәттә, еллык нәтиҗә ясау инде бар. Соңыннан нәтиҗә ясауга дип әйттек инде. Әйдәгез әле, менә безнең инде ул традициягә кереп китте. Һәм инде ике көн буена безнең комиссия эшләде. Һәрберебез Яңа елны ничек каршы алдым икән диеп, капка төбендәге матур сыннарны карадык. Шулкадәр әкияттәге кебек итеп ясалган алар, Һәрберебез күңел җылысын, йөрәк җылысын биреп ясап шул сыннарга күчергәнбез. Себерке тоттырып куйсалар да, ул Корбабайлар шундый матур итеп елмаеп торалар, димәк, без тормыштан канәгать. Менә шушы канәгатьлек безнең инде шушы бәйрәмне каршы алуга күчкән. Һәм инде без кечкенә генә бүләкләребезне тапшырып үтәбез. Әйдәгез әле бирегә, барыгызны да кемнәр Капка төбендә шундый матур итеп сыннар ясап куйганнар, яңа елны гаиләләре белән матур итеп каршыларга җыенганнар, барыгызны да бирегә чакырабыз. Яңа ел бәйрәме инде ул могҗизалар бәйрәме, без инде һәрберебез дә бүген балачакка кайтырга тиешбез, әйдәгез әле,

Кемнәр ясаган, шулар чыга. Ши җанлы икән, шундый сәләтле икән, күңелендәге җылыларын, йөрәк җылыларын алар шушы бәйрәмгә күчерәләр икән дигән уйда калыйк, теләктә калыйк һәм аларга гаиләләрендә ныклы сәламәтлек, зур уңышлар, яңа ел аларга тагы да тагы зур уңышлар алып килсен, ныклы сәламәтлек һәм икенче елга инде безнең тагы да бу состав инде безнең тагы да күбәйсен. Син, менә монда утырып торучылар булмасын, барыбыз да бүләкләр алырга язсын. Алкышлыйк әле алар. Быел ясамаган, бик көттек, кичке ясамаган микән дип көтеп төшкән идек. Ясамаган.

Башка кыш бабайлар безнең ак төстә генә инде, матур ясаганнар инде. Һәм буявына битем, бу каян алып Марсилис апага кем алып кайтып бирде микән бу буяуларны дигән идек. Ул сөйләп бирде, әйдәгез әле икенче елга ул безне тагын да өйрәтсен, буяуларны ничек кулланды микән Марсилис апа әйдәгез әле. Дустар, минем бер үзем генә яшим, урысча гел безнеке, бабаем юк. Шул бабаем булмагач, мин аны бабаем урынына ясадым. Кызыл, кызыл кием бирдем, кызыл шапка. Шуннан соң уң кулына таяк тоттырдым, сул кулына палатка белән капчык астым, капчык өстендә Айгөл баласы утыра.

Бернинди мәшәкате дә юк һәм өйрәндегезме, икенче елга барыбыз да шулай матур итеп ясыйбыз. Марсилиз апаның ансы гына түгел әле Яңа елны менә ул нинди матур күлмәк теккән һәм балмаскаратка сезгә тәкъдим итә. Ансын ничек итеп ясар дигән генә әйтте. Зур пашка җиде, җиде пашка чәй, чәегезне төшерегез күлмәгегезне. Чәен алып барыгыз. Коробкасын бирсәгез, тегеп бирәм. Бер атнага ясадым. Җиде пачка чәй кирәк. Шаркарга файдаларын тегеп чыккан. Алкышлыйбыз. Әйдә, әйдә, әйдә. Бик зур рәхмәт, Марселиз апа, ул безнең һәрвакытта да үрнәк, бөтен Сабантуйларда ул башыннан ахырына кадәр би, иң актив безнең ул. Инде менә, әлбәттә, Яңа елны да инде урамны гына бизәп калмаган ул, үзен дә бик матур бизәп, безгә шундый матур костюм тәкъдим итә. Менә үрнәк алабыз инде, икенче елга барыбыз да шундый костюмнардан булабыз, Аллабирса. Бәйгеле апаларны бүген карадык та, аларның икенче җанлы фигуралары, итләре дә килеп басты безнең белән карточкага төшәргә. Шундый матур итеп ясаганнар. Яңа елны да шулай матур итеп каршылап, матур каршыларга язсын. Рәхмәт. Бик тә матур.

Һәрберсенең үзенчә әкияти, кайсы шарф бәйләткән, кайсы Кыш бабайга түбәтәй кигергәннәр, кайсы себерке тоттырганнар, җаулык бәйләгәннәр. Шундый современный бабайларыбыз да бар. Рәхмәт, Мөршидә апа! Киләчәктә дә шулай матур итеп башлагыз! Сезнең Гагарин урамында борыны гына озынрак күренде дә чеби микән бу кош бабай дигән. Шундый матур, һәрберсе үзенә үзенчә җан өрдергән. Бик зур Инде менә Ризатинов Раулявый үзе чыгып ясады микән дигән. Шундый матур кечкенә генә мартышка маймыл утыра, сокланып карап тордык. Киләчәктә менә шундый матур итеп кошлар да ясыйм, Рәсим апалар капкасын да Рәсим апа ясагандыр дигәнез. Кемнәр ясашта? Менә сезне дә яңа еллар белән киләчәктә дә. Һәм инде авылга килеп килгәндә Хуш киләсең яңа ел дип шундый матур итеп коймага язылган һәм кич белән утларын җемелдәтеп тора торган итеп Госман Хөсәеновлар

Мөнир апаныкы, ул да безнең шундый актив, апа шундый матур, Кыш бабайга карап кына торыгыз. Бәләкәйгә карамый без әле кичә югарыда кермәндә чыкмыйча утырдылар да. Шундый кечкенә кыш бабайларны да күрдек тә, аларның кече оныклары булганда шулай кечкенә ясагандадыр инде. Кичкен ул бит осталыкта кемдер барып күңелен биреп, кемнең сәләте, кемнең

Җәйгә бакчаларны иң төзек өй, иң матур бакча һәм иң төзек урам дигән конкурс игълан итәбез җәйгә. Хезмәттә дә үзләре алдынгылар, әлбәттә инде, җитез кеше һәр вакытта да җитез була бит инде, гаиләдә дә алар үрнәкләр. Әле инде бүген һәрбер уенда да шундый актив катнаштылар, безнең күңелне Күрделәр. Рәхмәт аларга бик зур. Әкрен генә йомшак карлар ява, күңелләргә сафлык, моң салып, быелгы кыш саулык, бәхет алып килсен, кышкы бураннарга уралып, күңелләрдә шатлык ташып торсын, туар көннәр якты булсын, Ходай кайгылардан сакласын.

Минем барлык катнашучыларга зур рәхмәт әйтәсем килә, рәхмәт Ак калфакка. Айлар буе репетиция ясыйлар, рәхмәт сезгә, әбиләр.